Chauya chirongwa chamanga makamirira. Sunday Church Service chamunopihwa neRadio Zimbabwe yakabatana neByword Motors. Byword Motors nyanzvi pakusevhiswa kwemotikari dzerudzi rweToyota, Mazda neIsuzu vachiita zvekare mainjini, gearbox overhaul, minor nemajor services. Mafunga zvewill alignment munoenda kumasvingo ndiko kwazvinoitwa. Endai panhamba 694 Industrial Road muno muguta reHarare. Tiri panhamba 29 Enterprise Road paZuva Save Station pakati peCapital neStandard Bank. Kuti munzwe zvizere tibatei pa 0772

By Word Motors, passion for perfection.
Mangwanani akanaka Zimbabwe. Ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Tinokuchingamidzai paRadio Zimbabwe pachirongwa chedu The Radio Church Service. Pamangwanani anhasi tichatarisa nyaya yakajairika zvikuru inowanikwa mutsamba yaRuka, mufananidzo womuSamaria wakanaka. Chaverenga kubva pana Ruka chapter 10 verse 30 zvichienda mberi. Jesu akapindura akati, Mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko akawirwa namakororo, akamupamba nguvo akamurova akaenda ndokumusiya oda kufa. Verse 31 Zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuvona akanyenyeredza. 32 Nokudaro murevhivo wakasvikapo akamuvona akanyenyeredza. 33 Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi. 34 akaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake akaadira mafuta newaini akamukwidza pachipfuwo chake ndokumuisa kuimba yavayeni ndokumuchengeta. Verse 35 Zvino ava mangwana oenda. Akabudisa madhinari maviri akaapa mwene weimba akati, Muchengete, uye zvose zvaunomuripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Mwari ngaakomborere kuverengwa kwesoko rake. Nyaya inotanga nomurume wakaburukira Jeriko achibva kuJerusarema. Hatipiwi chikonzero chokuti waibvirei Jerusarema achienda kuJeriko. Jerusarema iguta guru, capital city. Jeriko iguta doko. Vazhinji vanogona kutomuwanira mhosva ipapa kuti iye waiindepi, waibvirei Jerusarema achiinda Jeriko. Vototi ndozvakatomurovesa izvezvi. Itsika yavanhu kupa mhosva umwe noumwe awirwa nedambudziko. Kana munhu akabirwa, unonzwa zvonzi aitadza kubirwa nokuonererwa kwaita kuya. Vangani vanovonererwa vasina kubirwa? Munhu akamitiswa, zvonzi haa haingakona kumitiswa. Nemadiro aita mari uya. Vangani vanoda mari vasina kumitiswa. Ndozviri vanhu. Kana munhu akaita accident nemota usiku unonzwa zvonzi waifambirei usiku dai akafamba masikati. Akaita accident nemota zvekare masikati zvonzi masikati akaipa nemota dzakawanda dai akafamba usiku akaita accident achimhanya zvinonzi speed yamuurayisa achifamba zvishoma zvinonzi imwewo speed haiiti munhu ngaakurumidze kumanya akurumidze kusvika pane kukwera ari muroad unosangana nezvakawanda ndo zviri vanhu ukaverenga john chapter 9 vhesi 1 to 3 inoti Jesu akati achipfuura, akavona munhu wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, Rabhi, ndianiko wakatadza uyu kana vabereki vake zvaakaberekwa riri bofu? Jesu akapindura akati, Uyu haana kutadza, kunyange navabereki vake, asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari avoneswe maari. Navadzidzivo vanga vane dambudziko irere. Jesu paanosangana nebofu, havasi kuona urema hwebofu nokuronga kuti ringabatsirwa nei. Vaakutotsvaga mhosva muurema hwebofu. Votobvunza Jesu, kwete kuti toitira chii bofu iri, ringaporeswa sei? Asi vakabvunza Jesu kuti ndiani wakatadza, Ndiani une mhosva pamusoro poupofu hwebofu iri? Ndozviri vanhu. Dzimwe nguva mukungorarama upenyu soupenyu, tinosangana namatambudziko akawanda. Mwari dai atibatsira tabviswa mweya wokutonga, mweya wokupomera, mweya wokupa mhosva. Bhaibheri rinoti munhu akazvarwa nomukadzi ane mazuva mashoma azere nokutambudzika. Usandiwanira mhosva mumatambudziko angu, ndisakuwanira mhosva matambudziko ako aunosangana nawo mukati moupenyu. Ndo zviri upenyu. Pana Ruka chapter 10 vhesi ya 30 makororo akawira murume uyu, Bhaibheri rinoti akamupamba nguvo akamurova akaenda ndokumusiya oda kufa. Makororo akatora nguvo chaaida inguvo. Hapana munhu anofamba asina nguvo. Muprista asina kurobwa wanga ane nguvo. Murevhi wanga ane nguvo, wakarobwa wanga ane nguvo, zvinoreva kuti vose vari vatatu vairoveka. Dai murevhi kana muprista vakatanga kusvika panga pane matsotsi, wakarobwa waitopfuuravo akawana vatorobwa. Zvakawira umwe zvaigonavo kukuwira. tisatonga. Pakazopfuura muprista nomuRevhi, vakazopfuura zvakanaka panzira, nokuti matsotsi anga atorova kare. Vaifanira kutotenda wakarohwa kuti wakarohwa panzvimbo yedu. Mutereri, unoroveka, ndinoroveka. Nyasha dzaMwari dzisina kukupinza pakapinda uyo. Unodzingika basa iwe. Unogona kungorwara sokurwara kwaanoita uyo. Unomitisika iwe. Unongofa sokufa kwakaita uyo. Unogona kushayiwa sokushayiwa kwaanoita. Unorema dzika iwe. Inyasha dzaMwari kuti uve zvauri izvozvo. Wawirwa nezvamuwira? tisatonga unoroveka ndinoroveka ndosaka bhaibheri richiti kuna mariro ajeremiya chapter 3 vhesi ya 22 nokuda kwounyoro hwajehovha tigere kupedzwa nokuti tsitsi dzake hadziperi tinofanira kuramba tichirumbidza jehovha pamusoro pounyoro hwake zvawira uyo zvinogona kukuwira. Mwari atibatsire tisatonga. Upenyu inzira yekubva Jerusarema kuenda Jeriko. Upenyu rwendo huna makata namatero. Unomhanya arege kuti azokamhini. Wakaguta arege kuti nzara chii. Anoseka ngaarege kuti dama rangu harizomhanyi misodzi. Ane utano arege kuti ndakaita sungano norufu. Chero raza rwakamutswa naJesu rwakamupama. Ari panyanga asaseka vari kumwise. Upenyu inzira yekubva kuJerusarema kuenda kuJeriko. Tinoroveka. Verse 31 na 32 yaRuka chapter 10 inoti muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo wakati achimuona akanyenyeredza vhesi 32 nokudaro murevhiwo wakasvikapo akamuvona akanyenyeredza vhesi 33 zvino mumwe musamariya wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi terera mutereri pavhesi ya 31 navhesi ya 32 navhesi ya 33 pane zvunhu zvakafanana ipapo vese vakavona wakaroga muprista wakamuona murevhi wakamuona musamariya wakanaka wakamuona asi kuvona kwomusamariya wakanaka ndiko kwakabetsera wakarobwa. Kuvona kwomuprisita nokuvona kwomurevhi kwakabetsera ivo. Bhaibheri rinoti vakanyenyeredza, zvinoreva kuti wakarobwa akaiswa munzira. Dai vasina kumuvona, vaigona kugumburwa ivo nomurume warobwa akaiswa panzira, vakawavo vakabva meno. Saka kuvona kwavarume vaviri ava, muRevhi nomuprista, kwakabatsira ivo. Uya wakanga arohwa paakavona vachivuya, achifemera kure kure somunhu woda kufa, akafunga kuti, Ndavonekwa ndararama, asingazivi kuti kuvona kwavarume ava hakubetseri iye, kunobetsera ivo. Terera mutereri. Usafarira kungovonekwa mudambudziko. usafarira kungoudza vanhu nyaya yako mudambudziko. Kuvona kwavazhinji hakubetseri iwe. Kunzwikwa kwenyaya yako navazhinji hakubetseri iwe, kunobetsera ivo. Pakasvika murevhi kuchurch ndiri kuona akaunganirwa ane latest achitsanangura chimiro chowakanga aroga kubvanganyuka kwomusoro wake, kufema kwaanga achiita, akatondowana testimony pamusoro pokunaka kwaMwari, asi asiya unorwara achirwara. Ndiri kumunzwa achitoti, Mwari wakanaka, wandibatsira ndikavona munhu wanga ari pamberi pangu apa. Dai ndisina kumuvona ndagumburwa naye ndikawa, dai ndabva mazino kana kukuvara vokumeso. Mwari wandiitira zvakanaka nemhaka yemakerotsi andinodya andakarima mugadheni andakasiirwa nababa vangu. Tinokurudzira kuti vabereki siirai vana nhaka. Mwari ngaavongwe. Stori youpenyu hwako ukaisaziva vanhu vokusheya navo unogona kuwanisa vanhu nyaya dzavanomwisa nadzo tii unogona kuwanisa nyaya vanhu dzavanoita mbiri pakutsanangura dambudziko rako. Vakaropafadzwa vanovonekwa naKristu, muSamaria wakanaka, vane nyaya inoonekwa naJesu, nokuti paanovona pane zvaanoita. Ndinofunga kuti dai murume wakarohwa uyu aigona kutaura, vaide vakamira murevhi nomuprista vachibvunza madetails okurohwa kwaaitwa chibhakira chasvika nokupi danda ratanga kurova papi wapingwa here kana wawaoga voinda vakaguta information vachimusiya iye achitandadza mudikani ngwarira vaunopa information youpenyu hwako variko vasingagoni kukubatsira asi jesu anokubatsira haadi zvakawanda pamusoro pezvakaitika. Ndosaka mukadzi uya wakawanikwa achifeva, Jesu haana kumubvunza madetails ezvakaitika. Haana kuti zvaitikira papi, zvaitikira nani, makavonana kupi, zvakatanga sei. Asi anoti, I don't condemn you, handikupi mhosva. Enda, usatadzazve. Enda nenyaya yako kuna Jesu. Ndiye anoti kana akakunzwa, ndiye anoti kana akakuvona, anokunzwira tsitsi. Pane zvinoitwa nomuSamaria wakanaka wakaverenga kubva pavhesi ya 33 na 34 zvisina contribution yowakarobwa. Bhaibheri rinoti muSamaria wakati achimuvona, haazi wakarobwa wakavona muSamaria. Bhaibheri rinoti wakati achimuvona, chokutanga, chechipiri wakamunzwira tsitsi, chechitatu wakaenda kwaari, chechina ndokupombera mavanga ake, chechishanu akaadira mafuta newaini, chechitanhatu akamukwidza pachipfuwo chake, chechinomwe ndokumuisa kuimba yavayeni, chechisere ndokumuchengeta. Kuti fambe fambe teerere. Jedcon Construction, nyanzvi pakuvakwa kwezvikoro, dzimba dzevashandi mumigodhi, kutengesa zvekuvakisa zvinosanganisira jecha, giravhuru, matombo pamwe nezvidhinha zvesimende. Naizvozvo, vezvikoro, vemigodhi pamwe nemaassociations evashandi vanoda kuvakirwa zvikoro kana dzimba, batai veJedcon nhasi chaiye. Jedcon

0773 437 424 jedcon kuvaka kwakabaka
mudikanwi mutereri ndiri kutaura neumwe panguva yemangwanani ano ane mavanga parwendo rwoupenyu handizivi zvakakuwira handizivi zvakaitika kana kuti zviri kuitika mukati meupenyu hwako Sirega nditaure newe ndichiti panzvimbo yako yawakaroverwa tarira pamira Kristu muSamaria wakanaka. Pane zvaanoda kukuitira zvisingagoni kuitwa nomunhu, sezvaakaitira wakaroga. Anoda kukutakura kuti akupe tariro zvekare. anoda kudzosera zvakapambwa nomuvengi mukati moupenyu hwako zvawakanga uri usati warobwa kristu paanosvika anokusiya uri nani kudarika zvawakanga uri bhaibheri shoko ramwari pano harisi kuti akatakurwa wakarohwa akaiswa kuchipatara aiwa chipatara ndo imba yavarwere sokuziva kwedu but bhaibheri rinoti akaindwa naye kuimba yavaenzi rechirungu rino to the inn kuhotera ndokwaakaindwa naye vanhu vangakupomera vanhu vangakupa mhosva pamusoro pezvakaitika kana zvisina kuitika but pane asingakupomeri anonzi Jesu. Pamwe nemhaka yekunetsa kwoupenyu, wakarobwa anga asati ambopinda muhotera, but nechikonzero chokurobwa nechikonzero chehanya yomuSamaria wakanaka, akazopepuka ava muhotera. Haana kuti imiwo muhotera muchengetei. Bhaibheri rinoti ndiye wakatotanga kumuchengeta. rwendo rwake rwakakona nemhaka yehanya nowakarobwa. Kristu wakabva kudenga akauya kuzokufira. He was inconvenienced kuti iwe urarame. Namavanga ake tinoporeswa. Wakatambudzwa kuti atipe rugare nokunyaradzwa. Handizivi zviri kukunetsa. rega Jesu akutakure. Rega Jesu atakure nyaya yako. Vanhu pavari busy kukupomera, iye ari busy kupombera mavanga ako. Vanhu vari busy kutaura, iye ari busy kudira mafuta newaini. Vanhu vari busy kukukakatira pasi, iye unenge ari busy kukukwidza pachipfuwo chake. kuti aende newe kuimba yavayeni kundokuchengeta. Vhesi 35 inoti, Zvino ava mangwana oenda, akabudisa madhinare maviri, akaapa mwene weimba akati, Muchengete, uye zvose zvamunomuripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Avona kuti murwere ava nani, anosiya imwe mari woti itai zvose kana zvadarika mari yandasiya iyi ndinodzoka dai ndirini ndakaroga gore iroro vaindivona asi yataura musamariya wakanaka kuti zvose zvichaitwa in connection nokurwara kwangu zvichazokavhiwa ndaifona kune vakasara kumusha kuti huyai muzondiona handivavudzi pandiri ndaimbovarega vachirashika muguta vachinditsvaga kuzvipatara ndozovavudza time time kuti handisi kuchipatara ini ndinorwarira muhotera vovuya vachitoshamisika kuti ichokwadi here vondiwana ndiripo pahotera zvovavhundusa kuti kutanga riini murwere achirwarira pahotera ndovataurira kuti aiwaka zvatanga neni izvi chikonzero wakandiwana ndiri panzira musamariya wakanaka ane rudo runokunda vanhu ndatanga kupinda muhotera kwokutanga paurwere hwangu ndaibva ndaudza mutungamiri wapahotera paya kuti vose ngavataure zvevanoda kudya kana akada kumbovhunduka ndaimurangaridza kuti wakanga uripo iwe musamariya uya wakandinonga achitaura kuti everything is covered rega vadye kusvika vaguta rega vanwe rega varare umwe nomwe murumu make nokuti the master is coming anouya kuzokavha zvose hapana mutereri chunhu chakanaka sokuti mudambudziko rako uve muruoko rwajesu he will cover everything he will bless those who bless you woitira nyasha vavengi vako kuti vaitirwe nyasha vauye vazokuonawo pakurwara kwako muhotera vavone kuti ainzi murashwa asimudzwa namwari handizivi mutereri pane mavanga awakakonzereswa panzira nomuvengi musamariya wakanaka akamira takurika rapika pombereka ipa upenyu hwako kuna kristu akuitire nyasha ndo zvaakamirira kuti akuitire rega nditaure newe Mudikanwi mutereri, handinei kuti zvakaitika ndiwo wakazvipinza mazviri zvakakupa mavanga mukati moupenyu hwako zvinokuburitsisa misodzi zvinokushaisa hope wakapinzwa mazviri navanhu wakazvipinza wega musamariya wakanaka kristu haana nguva yekubvunza izvozvo ari kuti mwana wangu ndine rudo newe ndichapombera mavanga ako ndichakuregerera ndichakuitira zvakanaka zvakakuwira zvinowanikwa parwendo asi murwendo pane ane hanya newe ndoda kuti upe mwoyo wako kuna kristu upe upenyu hwako sezvahuri kuna kristu ane hanya newe ane hanya newe. Kristu anokuda mudikanwi. Kristu akasiya denga kwakanaka akazvarwa muchidliro chemombe akagara pano pasi akava munhu pamwe chete nesu akazvideredza kuti akudzikinure dai waiva iwe wega uri panyika kristu aingouya zvakadaro kuti azokufira kuti akupe maguma ane tariro. Zarura mwoyo wako, urege Kristu apinde, adzinge kupomerwa kwese, adzinge kuzvipomera kwese, akurape mavanga. Kristu anokuda, Kristu ane hanya newe. Mwari akuitire zvakanaka. Samaria wakanaka Kristu ngaazikamwe atirape mukati meupenyu hwedu. Usakanganwa kuti muSamaria wakanaka paakasiya wakarohwa amurapa pahotera, anoti, Tarira, ndinodzoka ndozoripira zvose zvasara. Usakanganwa mudikanwi, Kristu anodzoka zvekare. Zvimwe zvingatadza kusolvika iko zvino, rangarira kuti anouyazve. He is coming again. Kristu anodzoka nokuripira kukuru. Anoti, Tarira mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe umwe noumwe sezvaakabata. Achapukuta misodzi yavanochema vose. Kristu anodzoka mudikanwi. Kristu anodzoka. Even so, come Lord Jesus. Even so, come Lord Jesus. murwendo weJerusarema kuenda kuJeriko. Muvengi chero akatimaranzura akatikuvadza, ungatiiteiko? Tine muSamaria wakanaka Jesu, anotitakura parwendo, anotirapa, anotiregerera, ari kudzoka zvekare. God bless you. Ngatisangane muchirongwa chinotevera.

Mafunga zvewheel alignment munoenda kumasvingo ndiko kwazvinoitwa. Endai panhamba 694 Industrial Road. Muno muguta reHarare tiri panhamba 29 Enterprise Road paZuva Service Station pakati peCapital neStandard Bank. Kuti munzwe zvizere tibatei pa 0772